L-istorja li se naqra llum hija storja għat-tfal miktuba minn Doris Spiteri Għaxaq mill-ktieb Għand l-Iskarpan u Stejjer Oħra. Dan huwa ktieb tajjeb ħafna, għandu disinji ta' Greta Borg Carbo u huwa wieħed mill-kotba li ħareġ il-Klabb Kotba Maltin fis-sensiela Il-Klabb tal-Qari mill-edizzjoni Klaklamin. Għażilt din l-istorja minħabba l-fatt li għandna eżempju b'saħħtu ħafna ta' personifikazzjoni, jiġifieri meta oġġett bla ħajja, f'dal-każ iż-żraben, donnhom jieħdu l-ħajja fl-immaġinazzjoni ta' l-awtriċi f'dal-każ. L-istorja mela jisimha wkoll Għand l-iskarpan, li huwa t-titlu tal-ktieb innifsu. Ta' kull filgħodu Xmun l-iskarpan kien iqum kmieni biex imur għall-quddies ta' l-ewwel. Wara kien imur lura d-dar fejn kien jagħmel skutella kafè u jfittet xi biskuttel jew tnejn. Ifittet jiġifieri jaqbad il-biskuttel, biċċa minnu, u jpoġġih jxarrbu fil-kafè f'dal-każ. M'għandniex xi ngħidu, ma kienx jinsa lill-qattus tiegħu Rufus li l-ħin kollu ġej u sejjer imellistlu siequ bħallikieku biex ifakkru li hu wkoll xtaq skutella ħalib frisk. Malli kien jispiċċa l-kolazzjon ta' filgħodu, Xmun kien jerħilha jzappap lejn il-ħanut tiegħu f'tarf l-isqaq. Ma kellux xi ħanut kbir wisq, imma fih kien jgħaddi nofs ta' nhar isewwi ż-żraben. L-għodda li kien jaħdem biha kienet kollha fejn kellha tkun, filwaqt li ż-żraben impoġġija sew ħdejn xulxin fuq xkafef mal-ħajt. Kull par żarbun kellu numru li dan kien jaqbel man-numru li xmun kien jagħti lil sid iż-żarbun. F'rokna tal-kamra kellu bank żgħir fejn fuqu kien jaħdem, bank li kien iħares lejn il-bieb ta' barra sabiex b'hekk kien ikun jista' jara min hu dieħel u min hu ħiereġ. Ta' spiss matul il-ġurnata kienu jiġu l-ħbieb ta' Xmun biex iqattgħu ftit tal-ħin jitkellmu miegħu. Xmun kien wiret din is-sengħa mingħand missieru u qatt ma għadda minn moħħu li jbiddel din is-sengħa ma' xi xogħol ieħor. Ħasra li din is-sena bdiet bil-ftit il-ftit tispiċċa minn pajjiżna. Imma sakemm jibqa' xmun l-iskarpan, iż-żraben kienu jerġgħu jieħdu l-ħajja mill-ġdid. U dak li kienu qegħdin jistennew iż-żewġ pari żraben fuq il-bank. li Xmun jerġa' jagħtihom il-ħajja. Par żarbun kien iswed u tal-ġilda, filwaqt li l-ieħor kien kannella bil-qiegħ tax-xemgħa. Dawn iż-żewġ pari żraben għamlu ħbieb matul il-lejl, u bejniethom qasmu l-esperjenzi tal-ħajja tagħhom. Ajma! Ajma kemm għandi wġigħ! beda jokkrok iż-żarbun l-iswed. Miġugħ, ħabib? staqsa ż-żarbun kallella. Iż-żarbun l-iswed ħaseb li ħadd ma kien qiegħed jisimgħu. Inħasad x'ħin sema' liż-żarbun kannella jagħmillu mistoqsija bħal dik. U muġugħ mhux ħażin ħabib, għax kif qed tarani, mimli minn rasi sa saqajja bil-grif. Qal iż-żarbun l-iswed. Milli jidher sidek ma kienx jieħu ħsiebek, hux veru? staqsa ż-żarbun lill-kannella. Laqqas xejn ħabib, sidi traskurat jibqa' d-dejn minn fuq il-ġebel u ż-żrar u dawn inħosshom diħlin f'ġismi. U dan mhu xejn! Malli jilmaħ ftit ilma, l-aktar f'xi ħofra, arah jidħol fiha u nkun kważi se nifga. Ħaqq, minħabba f'hekk ikolli niftaħ ħalqi biex nieħu ftit tan-nifs. U mbagħad xi ngħidu meta jara xi ballun, erħilu jagħtih bis-sieq, o miskina rasi, inħossha se tinqasam bl-uġigħ. Kemm qed tiddispjaċini għalik, qallu ż-żarbun il-kannella. U xi ngħidu meta jdaħħal saqajh jintnu pesta. Ikolli nagħmel il-ġurnata kollha b'dik ir-riħa tinten. Kull darba li jkollu saqajh u l-kalzetti jintnu, inħoss l-istonku tiegħi tiela'. Imma l-agħar għax nibqa' ninten jien ukoll, kompla ż-żarbun l-iswed. Tassew qed iġġibli qalbi daqs ġunġliena, tafx? Imma issa tara kif xmun l-iskarpan jerġa' jġibek sabiħ. Ipprova jagħmillu ftit kuraġġ iż-żarbun il-kannella. Kulħadd ifaħħru lil Xmuli Skarpan tax-xogħol li għamel, kompla ż-żarbun il-kannella. Nixtieq ħafna li kieku nerġa' niġi kif kont qabel ma xtrawni, żied jgħid iż-żarbun l-iswed. Għawisa, agħmel ftit tal-kuraġġ u tara kif Xmun jerġa' jġibek isek ġdid. Lanqas ħadd ma jinduna. Kompla ż-żarbun il-kannella. Grazzi ħabib, imma aħna ntlifna nitkellmu fuqi. U fuqek ma ħallejtek tgħid xejn, qal iż-żarbun l-iswed liż-żarbun il-kannella. Jien jisimni żarbun tal-qiegħ tax-xemgħa. Ma tantx jien speċjali għax hawn ħafna bħali. Barra minn hekk, ma tantx inqum ħafna flus. Issa li se tibda l-iskola, ikunu ħafna dawk il-ġenituri li jixtru żarbun bħali għal uliedhom. Qallu ż-żarbun il-kannella. Għidli, ħabib, sidek jieħu ħsiebek? staqsa mimli kurżità ż-żarbun l-iswed. Iva, ħabib. Mhux biex niftaħar imma sidi tassew jieħu ħsiebi, wieġbu b'sinċerità kbira ż-żarbun il-kannella. U mhux hekk biss, kull darba li jneħħini minn siequ, joħroġni ftit barra għall-arja u wara jnaddafni u jillustrani biex inkun il-leqq u jkolli dehra sabiħa, kompla jgħidlu ż-żarbun il-kannella. Mela allura għaliex qiegħed hawn għand Xmul Iskarpan? staqsa ż-żarbun l-iswed. Ħa ngħidlek ħabib, meta nikbru fiż-żmien ma nibqgħux kif konna darba. Għandi ċ-ċinga li taqfel biha imqaċċta, u għalhekk ma tidħolx fil-bokla biex sidi jkun jista' jżommni sew ma' siequ, qallu ż-żarbun il-kannella. Iż-żewġ pari żraben waqfu ħesrem jitkellmu hekk kif semgħu l-bieb tal-ħanut jinfetaħ. B'xi ftit tal-biża' f'għajnejhom, lemħu lil Xmun l-iskarpan jilbes il-fardal tal-ġilda u jpoġġi bilqiegħda fuq banketta tal-injam biex jibda jaħdem. Mal-ewwel qabad liż-żarbun l-iswed u hu daham jaħdem fuqu mhux ftit, Wara kien imissu ż-żarbun il-kannella. In-nofs ta' nhar ta' filgħodu ħarab f'tebqa t'għajn. Imma Xmun kien lesta lil dawk il-pari żraben li kien poġġa ħdej xulxin fuq il-bank tax-xogħol il-ġurnata ta' qabel sabiex ikunu l-ewwel biċċa xogħol għal dak il-jum. Iż-żewġ pari żraben ħarsu lejn xulxin hekk kif kienu lesti. Il-bidla kienet kbira li lanqas huma stess ma riedu jemmnu dak li kienu qed jaraw. Ftit wara ġie isid iż-żarbun l-iswed u kien kuntent meta ra li ż-żarbun kien qisu ġdid. Imbagħad wara ġie isid iż-żarbun il-kannella u dan ukoll kien kuntent li issa ż-żarbun seta' jinqafel sew. Qabel ħallew lil xulxin, iż-żraben tbissmu U sellmu lil xulxin, għax ħasbu li mhux se jiltaqgħu aktar. Imma nzerta li Sid iż-Żarbun l-Iswed kien ħabib ta' Sid iż-Żarbun il-Kannella. U ż-żraben dan saru jafuh meta darba reġgħu ltaqgħu fl-ewwel jum tal-iskola ta' sena ġdida. Ara lil min qed nara! Kif int ħabib! Lanqas irrid nemmen li s-sidien tagħna huma wkoll ħbieb, staqsa u qal bil-ferħ iż-żarbun l-iswed. Jien tajjeb grazzi. Minn kif tidher int tinsab tajjeb ukoll, qal iż-żarbun il-kannella filwaqt li wera li hu wkoll kien sorb ħris li s-sidien tagħhom kienu ħbieb. Qiegħed tgħid sew ħabib, sidi nbidel u beda jieħu ħsiebi aktar. Ma nafx kif ta, Mhux is-soltu tiegħu kif kont għadtlek, imma jista' jkun li tkellem ma' sidek u qallu xi ħaġa, għax biex ngħidlek, wiċċ sidek mhux ġdid għalija. Niftakar li rajtu dakinhar meta sidi ġabarni mingħand Xmun l-iskarpan. It-tnejn li huma kienu waqfu jitkellmu ħdejn il-bieb tal-ħanut ta' Xmun l-iskarpan, qallu ż-żarbun l-iswed. Iva! Jien ma stajtx inkun naf għax kont għadni ġewwa għand Xmun l-iskarpan, Qallu ż-żarbun il-kannella. Taf kemm qiegħed nieħu gost li erġajt rajtek, qal iż-żarbun l-iswed. Jien ukoll ferħan u qiegħed nieħu pjaċir narak hekk ferħan, feraħlu ż-żarbun il-kannella. Sewwetli li bi ftit tal-kuraġġ u determinazzjoni kollox jerġa' jiġi f'postu. L-importanti li ma naqtgħu qalbna qatt, Tenna jgħid iż-żarbun l-iswed. Hekk hu. Isma'! Isma' x'inhi tgħid l-għalliema! Taf x'qalet? issokta jgħid iż-żarbun il-kannella. Ma tajtx kas tafx, skużani, qal iż-żarbun l-iswed. Qalet li fil-ħajja, wara l-maltemp, dejjem jiġi l-bnazzi. Spjegalu ż-żarbun il-kannella. Iż-żewġ pari żraben ħarsu lejn xulxin u xenglu rashom b'turija li kienu qegħdin jaqblu mal-għalliema. Dan għaliex, wara kollox, dik kienet l-avventura tagħhom u li permezz tagħha saru ħbieb meta kienu Anġmun l-Iskarpan. U hemm tintemm l-istorja tagħna, l-ewwel storja tagħna mill-ktieb Għand l-Iskarpan u stejjer oħra ta' Doris Spiteri, għaxaq.